Дыккаг сӕр Ӕмӕ уӕм ӕз дӕр ӕфсымӕртӕ куы рцыдтӕн Хуыцауы сусӕгдзинад фехъусын кӕнынмӕ, уӕд ӕй рӕсугъд ныхӕсты ӕмӕ адӕймаджы зонды руаджы нӕ хъусын кодтон, уымӕн ӕмӕ мӕ уынаффӕ уыди, цалынмӕ сымахмӕ дӕн, уӕдмӕ Йесо Чырыстийы йеддӕмӕ, уыимӕ дзуарыл тыгъд Йесо Чырыстийы йеддӕмӕ ницы зонын. Ӕз сымахмӕ уыдтӕн лӕмӕгъӕй, ӕнцой нӕ зыдтон, аккаг куы нӕ разынон уымӕй тӕрсгӕйӕ. Ӕмӕ фарны уац хъусын кодтон зондджын зӕрдӕлхӕнӕн ныхӕстӕй нӕ, фӕлӕ мӕ ныхас фидаргонд уыди сыгъдӕг уды хъаруйӕ, цӕмӕй уӕ уырнындзинад аразгӕ уа адӕймаджы зондӕй нӕ, фӕлӕ Хуыцауы хъаруйӕ. Зондыл та ахуыр кӕнӕм алцӕмӕйдӕр цӕттӕ уырнджыты, ӕрмӕст ацы дунейы зондыл, стӕй сӕ кӕрон кӕмӕн ӕрцӕуы, а дунейы уыцы ӕлдариуӕггӕнджыты зондыл нӕ, фӕлӕ мах дзурӕм Хуыцауы сусӕг, ӕмбӕхст уӕлзондыл. Махӕн намыс раттыны сӕраппонд дуне сфӕлдисыны агъоммӕ кӕй рахаста йӕ уыцы уынаффӕйыл, Уыцы уӕлзонд а дунейы ӕлдариуӕггӕнджытӕй иу дӕр нӕ базыдта. Куы йӕ базыдтаиккой, уӕд намысджын хицауы дзуарыл нӕ байтыгътаиккой. Сыгъдӕг фыст дӕр афтӕ зӕгъы: «Цӕст нӕ федта, хъус нӕ фехъуыста, ӕмӕ йӕ фӕсонӕрхӕджы дӕр никӕмӕн уыд, чи йӕ уарзы, уыдонӕн Хуыцау цы ӕрцӕттӕ кодта, уый». Махӕн та йӕ Хуыцау раргом кодта йӕ уды руаджы, Уд та ӕххӕссы алцӕмӕдӕр, суанг Хуыцаумӕ ӕмбӕхст цы ис, уымӕ дӕр. Адӕймагмӕ цы ис, уый адӕмӕй чи зоны, адӕймаджы мидӕг чи цӕры, уыцы уды йеддӕмӕ. Афтӕ Хуыцаумӕ цы ис, уый дӕр Хуыцауы уды йеддӕмӕ ничи зоны. Мах та схайджын стӕм ацы дунейы удӕй нӕ, фӕлӕ Хуыцауӕй лӕвӕрд удӕй, цӕмӕй зонӕм, Хуыцау нын цы ралӕвар кодта, уый. Ӕмӕ ууыл мах дзурӕм, адӕймаджы зонд нӕ цы ныхӕстыл сахуыр кодта, уыдонӕй нӕ, фӕлӕ нын сыгъдӕг уд цы ныхӕстӕ бацамыдта, уыдонӕй. Удӕй цы у, уый ӕмбарын кӕнӕм удӕй хайджынтӕн. Хуыцауы удӕй хайджын цы адӕймаг нӕу, уымӕ та Хуыцауы удӕй цы у, уый нӕ хъары, ӕнӕзондыл ӕй нымайы, ӕмӕ йӕ бамбарын нӕ фӕразы, уымӕн ӕмӕ уыдӕттӕн уды руаджы аргъ кӕнын хъӕуы, Фӕлӕ Хуыцауы удӕй хайджын чи у, уый аргъ кӕны алцӕмӕн дӕр, уымӕн аргъ кӕнын та никӕй бон у. Уымӕн ӕмӕ Хицауы зонд афтӕ чи базыдта ӕмӕ йын амонӕг уа, махмӕ та Чырыстийы зонд ис.